Għadmek iselmilkom, nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba u nilqakom għal-program Newsline. Innaħla Maltija s-sena l-oħra ġiddikjarata l-inset nazzjonali ta' pajjiżna. Il-Fondazzjoni għal konservazzjoni tan-Naħla Maltija ħadmet u mexxiet kampanja fuq din l-inizjattiva. L-istess fondazzjoni fil-bidu ta' Lulju nediet pjan ta' azzjoni għall-konservazzjoni tan-naħla Maltija u bħala parti mill-proċess qiegħda tagħmel ukoll konsultazzjoni komunitarja ma' dawk kollha interessati. Miegħi fl-istudju għandi wieħed mill-fundaturi ta' din il-fondazzjoni, is-Sur Dylan Farrugia. Insellimlek Dylan. Insellimlek Joe. Qabel xejn, għaliex, fuq liema bażi, in-naħla Maltija ġiet dikjarata bħala l-insett nazzjonali? Hekk hu. Il-fatt li issa n-naħla Maltija qiegħda ma' dawn ix-xirka ta' flora u fawna li forsi issa l-gżejjer Maltin għandhom daqsxejn iktar importanza, tajjeb, ifisser li n-naħla Maltija issa ħa tkun iktar prominenti hemm barra vis-à-vis edukazzjoni, anke mal-pubbliku, imma mhux biss. In-naħla Maltija ħa tibda issa tintuża. nafu li n-naħla kemm hi insett kariżmatiku wkoll, biex ukoll b'mod wiesa' jibdew jitmexxew aktar azzjonijiet ta' konservazzjoni mhux biss fuq in-naħla u fuq l-affarijiet flora u fawna li huma nazzjonali għalina imma wkoll b'sens iktar usa'. Jiġifieri issa l-użu tan-naħla ser jixpruna, biex ngħidu hekk, iktar azzjonijiet biex nipproteġu dan l-insett li jinsab biss fil-Gżejjer Maltin, tajjeb billi ngħidu li huwa endemiku għall-Gżejjer Maltin, li huwa parti mill-wirt naturali li nsibu f'dawn il-gżejjer, imma wkoll ukoll huwa s-sisien tal-apikultura sostenibbli fil-Gżejjer Maltin, hux veru? Mhux hekk, hekk hu. Però aħna qegħdin nitkellmu fuq in-naħla Maltija, però jeżistu speċi oħra ta' naħal li huma indiġeni. X'inhuma l-karatteristiċi li jiddistingwu n-naħla Maltija min-naħa l-oħra? Ekku. Hawnhekk tajjeb illi ngħidu illi ovvjament aħna bħala fondazzjoni bbażati fuq il-konservazzjoni tan-naħla Maltija, ma dan ma jfissirx illi naħal ieħor li huwa indiġenu mhuwiex importanti wkoll għall-gżejjer Maltin għax bħalma hu kif qed tgħid inti l-naħla Maltija li Forsi minnha nieħdu dik ix-xi ħaġa iktar, għax nieħdu l-għasel minnha pereżempju u nieħdu x-xemgħa u for u aktar prodotti minnha. Jeżistu wkoll naħal ieħor illi jeżisti fil-gżejjer Maltin illi huwa wkoll importanti pereżempju għall-agrikoltura, ħabba s-servizz ekoloġiku li nieħdu minnu tad-dakra. tajjeb bħal servizz ieħor li nieħdu wkoll min-naħla Maltija imma li jsir ukoll minn naħal oħrajn, speċi oħrajn ta' naħal li nsibu fil-gżejjer Maltin illi tajjeb ukoll nipproteġuhom u forsi anke l-fatt illi dak li jkun jibda jibsma bin-naħla tal-għasel ta' Malta jibda wkoll jinteressa ruħu wkoll biex isir jaf aktar fuq in-naħal, dil-familja ta' insetti li nsibu fil-gżejjer Maltin u li għandna diversi speċi wkoll f'ma li nsibu f'Malta wkoll. Però n-naħal, in-naħla barranija toffri xi sfida lin-naħla Maltija? Qed isemmi n-naħal barrani li l-isfida ewlenija hija l-importazzjoni ta' naħal tal-għasel barrani illi għal skopijiet kummerċjali ta' għasel jiddaħħal fil-gżejjer Maltin. Dan ifisser illi mbagħad meta dan in-naħal tal-għasel li jispiċċa fil-gżejjer Maltin jibda jitgħammar man-naħal tal-għasel Maltija, illi hija sottospeċi endemika, illi hija tajba ħafna għall-produzzjoni tal-għasel f'Malta, tmur tajjeb ukoll għall-klima li għandna f'Malta għax din b'eluf ta' snin ta' evoluzzjoni adattat b'mod perfett għall-gżejjer Maltin, tajjeb, jiġifieri l-iktar waħda adekwata. Imma mbagħad nibdew naraw dan it-taħlit illi jsir bejn in-naħal tal-għasel li jiġi importat sfortunatament minn barra minn Malta, b'konsegwenzi wkoll li jiġi li jiddaħħal mard ukoll illi jkun fuq dan in-naħal tal-għasel illi mbagħad mhux biss jaffettwa n-naħal tal-għasel Malti imma jista' jkun jista' jkun jibda jaffettwa naħal oħrajn illi ma nieħdux l-għasel minnu imma kif qed ngħidu huwa tant importanti għal dal-proċess pereżempju ta' dakkra illi nieħdu minnu. Jiġifieri hemm hemm din id-distinzjoni wkoll bejn in-naħal tal-għasel u n-naħal tad-dakra. Ekku, ekku. Hemm distinzjoni bejn din in-naħla tal-għasel illi hija sottospeċi għaliha, l-Apis mellifera jgħidulha fil-kliem xjentifiku, tajjeb? Imma din l-Apis mellifera mbagħad tiġi tinqasam f'sottospeċi differenti, pereżempju ta' Malta jisimha Apis mellifera rutneri, illi nsibuha biss fil-gżejjer Maltin. Per eżempju, tal-gżejjer Spanjoli, tal-kontinent Spanjol, jgħidulha Apis mellifera iberiensis. Per eżempju, tal-gżira Sqallija, naraw dal-proċessi fejn ikun hemm iżolament ġeografiku, ikun hemm dawn il-proċessi evoluzzjonarji li jwasslu biex jibda jkun hemm flora u fawna li hija unika. Fosthom narawha di, jiġifieri dal-proċess narawh ukoll fin-naħla tal-għażel. Pereżempju, kif hekk konna qed ngħidu, fl-Isqallija għandhom ukoll in-naħla tagħhom, illi wkoll qed tbati minn dan it-taħlit minħabba dan il-kummerċ li qed isir tan-naħal tal-għasel li jiġi introdott, tajjeb, forsi hawn din il-misconception illi forsi n-naħal ta' barra huwa aħjar minn ta' Malta. Tajjeb. Huwa misko forsi jew misconceptions kolonjali, tajjeb, forsi l-prodott Malti ntuh bis-sieq imma mhux il-każ. Ikun qed iwassal imbagħad dak dik l-importazzjoni għal forsi mard li jista' jiddaħħal u meta ngħidu mard dawn huma affarijiet li episodji li ġraw fil-passat. Hemm dik li jgħidulha l-qurdiena tal-naħal tal-għasel, il-varroa, forsi dak li jkun ġieli sema' biha illi Apparti illi hija tagħmel ħsara xi hija urdiena kważi kważi, urdiena tan-naħal tal-għasel di, tajjeb. Kienet daħlet f'Malta fid-disgħinijiet, kienet għamlet ħerba mis-settur ovvjament apikulturali u r-riperkussjonijiet jaf għadna qed inbatuhom sal-lum il-ġurnata. U mhux biss dik il-qurdina nnifisha, imma anke mart ieħor li jixxered permezz ta' dik il-qurdina. Mhm. Tajjeb. U llum il-ġurnata nsemmu t-tibdil fil-klima, il-klima ta' madwarna ħnin kollu tinbidel. Taffetwa wkoll in-naħla. Taffetwa wkoll in-naħla fis-sens illi isma' mela naraw illi t-temp tal-gżejjer Maltin, sfortunatament minħabba dat tibdil li qed isir madwarna, più o meno tikompli jiħrax. Għandna naħla tal-għasel illi hija adattata għall-gżejjer Maltin u kważi kważi jekk niġi jiena biex nagħżel naħla tal-għasel illi hija adattata għal dan dan it-temp illi qed ikompli jeħrax, żgur hija n-naħla Maltija għax dik hija ġa adattata għall-ħruxija biex ngħidu hekk tal-kundizzjonijiet Maltin, mhux hekk? Però kemm hi qawwija l-preżenza tan-naħla barranija biex ngħidu hekk, in-naħal indiġenu? Hawnhekk irridu nsemmu l-importanza tal-monitoraġġ Sfortunatament f'Malta naraw illi bħal f'ħafna setturi ġifieri ta' f'Malta u anke barra minn Malta jbatu minnha din, illi naraw nuqqas ta' dejta xjentifika, ġifieri ssir riċerka, ssir forsi darba f'mitt qamar, u għaldaqstant l-istat kurrenti ta' x'qed jiġri bit-taħlit huwa diffiċli biex insiru nafuh. Tajjeb, u għaldaqstant din hija parti mill forsi xi ħaġa li trid toħroġ minn dil-konsultazzjoni li qed nagħmlu illi l-monitoraġġ kontinwu issa tan-naħla Maltija li mhux biss nafu li hija sottospeċi, tajjeb illi hija endemika, imma li issa wkoll iddikjarajniha l-inset nazzjonali, ġifieri issa la ddikjarajniha. Għandna nipproteġuha. Ekku ġew, tajjeb illi nieħdu l-azzjonijiet neċessarji biex ċ-ċadupitat mhux infittxuha u ma nsibuhiex sfortunatament. Jiġifieri dan dan it-taħlit bejn in-naħla tal-għasel Maltija u n-naħala indiġena qed ikun ta' periklu għan-naħla Maltija stess? Hekk hu, qed ikun ta' periklu għax nifhmu llum il-ġurnata u bit-teknoloġija u l-għarfien illi għandna illi f'kull ħaġa ħajja kollox qiegħed imsejjes fuq il-ġenetika, tajjeb? Jiġifieri u l-addazzjonijiet u l-mod kif nidhru kollox joħroġ mill-ġenetika. U ladarba jkun hemm dan it-taħlit tajjeb dik il-ġenetika tibda tiġi mfixkla biex ngħidu hekk, dawk il-proċessi ta' adattament illi nsibu fin-naħla Maltija jibdew jonqsu biex naslu illi sfortunatament jekk dawn il-proċessi jibqgħu sejrin illi n-naħla tal-għasel Maltija tintilef. U dan mhuwiex proċess jiġifieri mbiegħed. Per eżempju fi Kreta kellhom is-sottospeċi tal-għasel tan-naħal tal-għasel tagħhom, l-Apis mellifera adami kien semmuha tagħhom tajjeb, illi dawn marru mbagħad għamlu riċerka biex ifittxu l-ġenetika tal-sottospeċi ta' Kreta, tajjeb, marru jfittxuha u sfortunatament ma sibuhiex. Minħabba dan l-importazzjoni ta' naħal tal-għasel illi beda jidħol, jiġifieri da wassal għat-telf tan-naħla tal-għasel ta' Kreta illi kienet ukoll naħla tal-għasel unika illi nsibuha fi Kreta biss. Jiġifieri dawn mhumiex affarijiet imbegħdin ħafna minna, jiġifieri la nafu li dawn il-proċessi jsiru tajjeb illi nkunu daqsxejn avant-garde u nieħdu l-passi biex mhux nimmitigaw biss din il-konsegwenza, tajjeb, imma biex ma mmorrux f'dak l-estrem, tajjeb, li nipproteġu n-naħal tagħna biex ma nmorrux għal dik is-sitwazzjoni sfortunata. Dylan, x'inhija s-sitwazzjoni f'pajjiżna dwar it-tkabbir tan-naħla Maltija? Hawn għarfien biżejjed dwar kif wieħed għandu u jista' jkabbar il-ġenerazzjoni tan-naħla Maltija, naħla tal-għasel? Huwa parti mill-għanijiet tal-fondazzjoni biex, pereżempju bħal ma għamilna fl-inizjattiva sabiex in-naħla Maltija tiġi dikjarata bħala l-inset nazzjonali, issa Forsi b'dan b'din il-miżura l-pubbliku se jkun iktar ikun mgħarraf fil-fatt li isma' aħna għandna naħla Maltija li hija unika. U għandna nibżgħu għaliha. U għandna nibżgħu għaliha tajjeb. Fuq da l-att ta' edukazzjoni anke bħala fondazzjoni se nkun qed nagħmlu kors fuq beekeeping fuq tkabbir tan-naħal tal-għasel u anke b'enfasi wkoll fuq il-konservazzjoni tan-naħal tal-għasel Maltija tajjeb b'informazzjoni fuqha ġifieri biex dak li jkun li ħa jkun qed isir dan il-kors fil-ħarifa li ġej, biex ovvjament inrawmu ġenerazzjoni oħra ta' naħħala li huma infurmati bl-informazzjoni neċessarja għax anke wkoll naraw li s-sena tan-naħħala bħalma u snajja' oħra agrikoli sfortunatament naraw li qed tonqos. ftit jew wisq, u dak l-għarfien li forsi kien hemm hemm barra matul iż-żminijiet jibda jintilef ftit ftit, tajjeb? Allura dak huwa wkoll parti mill-għan tal-Fondazzjoni li tkompli tqajjem iktar awareness fuq in-naħla Maltija mhux biss fil-pubbliku imma anke fil-beekeeper lokali li huwa stakeholder importanti tan-naħla Maltija għax kważi kważi issa sar il-gwardjan tal-inzett nazzjonali u x'hekk. Dan li qed issemmilna huwa parti mill-pjan ta' azzjoni li semmejna Ekku, tieħu l-fondazzjoni. kif semmejt fl-introduzzjoni, Jo, bħala fondazzjoni, fil-bidu ta' Lulju nidejna dan il-pjan ta' azzjoni. Dak bħal vapur m'għandu bżonn mappa biex jasal għad-destinazzjoni tiegħu. Aħna bħala fondazzjoni Rajna li hawn ħtieġa ta' pjantazzjoni biex issa l-naħla Maltija saret l-insett nazzjonali, jeħtieġ issa pjan olistiku li jinvolvi lill-komunità permezz ta' diversi konsultazzjonijiet li se nkunu qed nagħmlu fid-diversi fażijiet ta' din ta' din il ta' dan il-pjantazzjoni biex issa verament b'mod ħolistiku li din hija tajjeb li ngħidu li hija inizjattiva li b'mod indipendenti nagħmluha bħala fondazzjoni, tajjeb, imma li rridu li kulħadd jipparteċipa fiha, komunità apikulturali, pubbliku, dawk kollha interessati, ambjentalisti, jiġifieri bħalissa għaddejjin bl-ewwel fażi ta' din il-konsultazzjoni biex u l-ewwel fażi ser tkun qed tikkonsisti fid-dikjarazzjoni tal-intenzjoni, jiġifieri fl-ewwel fażi li bdiet f'Lulju li kif qed ngħidu aħna nidejna bil-statement of intent, dak li jgħidulu statement of intent, biex nidejniha. Issa qegħdin fil-proċess fejn qed niġbru l-konsultazzjoni mill-pubbliku, minn dawk kollha interessati, biex insawru issa l-pjantazzjoni fuq id-diversi ideat li qed niġbru mingħand in-nies mill-pubbliku u dawk kollha interessati biex il-pjan issa ta' azzjoni jkun jiġbor l-ideat ta' kulħadd, dawk kollha involuti biex ikun iktar komprensiv, tajjeb? Hekk, u ppubblikajtu wkoll Ehm, dikjarazzjoni jew pubblikazzjoni dwar il-protezzjoni ta' naħla tal-għasel endemika Maltija. Eh, blima mod eh, naħla Maltija tista' tiġi u tibqa' protetta. Eh, Ekku, dik kienet il-pubblikazzjoni li għamilna kien l-istudju li kien imsejjes fuqa ehm, l-inizjattiva sabiex naħla Maltija tkun l-inset nazzjonali. Ehm, nifmu fil-dinja tal-lum ħafna mill- l-regoli u l-affarijiet li jsiru anke b'mod dikjarat iridu jgħaddu mill-għarbiel leġiżlattiv. Għaldaqstant tajjeb li aħna bħala fondazzjoni bdejna billi rajna b'mod leġiżlattiv x'qed jiġri u x'qed x'irid isir u l-passi li jridu jsiru biex ikollna naħla aktar protetta. U fost wieħed mill-passi kien li n-naħla Maltija tiġi dikjarata bħala l-insett nazzjonali u dik ħarġet. Biex iktar ikollha protezzjoni. Ekku, ħarġet mill-istudju li għamilna fil-fatt. U min ikun irid iktar informazzjoni dwar anka dan il-pjantazzjoni li semmejna, dwar anka eh, xi korsijiet li torganizzaw intom, xirid jagħmel kemm jidħol fis-sit tagħkom. Ekku, għandna pjattaforma soċjali li dak li jkun jista' jaċċessa biex ikun aġġornat b'dak kollu li jkun għaddej rigward aħna bħala xogħol li nagħmlu bħal fondazzjoni, Tajjeb illi ngħidu 'l fuq il din l-ewwel fażi tal-konsultazzjoni ser tkun qed tagħlaq fit-30 ta' Settembru ta' ta' din is-sena, tajjeb illi dak li jkun jekk għandu forsi xi kummenti jew xi ideat jidħol fil-siti tagħna maltesehoneybeedotorg jew inkella fuq is-siti soċjali tagħna Foundation for the Conservation of the Maltese Honeybee tajjeb fuq is-siti soċjali. biex isib il-link biex ikun jista' jissottometti l-kummenti tiegħu u l-ideat bl-iskop huwa li niġbru kemm jista' jkun ideat ħalli, kif għedna iktar kmieni, dan il-pjan t'azzjoni jkun mill-iktar komprensiv u jinkludi lill-istakeholders kollha u dawk kollha interessati. Għall-ġid tan-naħla Maltija. Hekk hu, għall-ġid tan-naħla Maltija u wirt naturali li, kif qed ngħidu, nsibuh biss fil-gżejjer Maltin. Is-Sur Dylan Farrugia, mill-Fondazzjoni għall-Konservazzjoni tan-Naħla Maltija. Hekk temmejna l-programm Newsline. Joe DeMake ingrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-lejla tajba. Insellmilkom.